Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jispjegalna l-etimoloġija u l-użu taż-żewġ kelmiet kreditu u krettu. Minkejja li ħafna drabi jintużaw separatament, b'tifsiriet differenti, Jaf ikun hemm mumenti fejn dawn iż-żewġ kelmiet ikollhom l-istess tifsira. Kif nisma' l-kelma kreditu, moħħi ħafna drabi imur l-ewwel dwar il-flus, l-ekonomija, il-banek u l-lezzjonijiet tal-accounts li kelli fi żmien is-sekondarja. U la qed insemmi l-ekonomija, ma nistax ma nitnebbaħx mit-terminoloġija vasta bil-Malti marbuta ma' dan is-suġġett. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta fl-2023 ippubblikaw dizzjunarju ekonomiku speċjalizzat bl-isem ta' Ekonomija, li fih jiġbor il-vokabularju ċentrali tal-ekonomija, Settur li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jikber fil-popolarità fl-isferi politiċi u soċjali. L-awtur tad-dizzjunarju Lino Briguglio jagħti diversi eżempji. Ejja nsemmu wħud minnhom. L-azzjonisti huma dawk li bl-Ingliż jissejħu shareholders. L-azzjonisti huma persuni, kumpaniji jew istituzzjonijiet li jkollhom sehem wieħed jew aktar mill-isma ta' kumpanija. U xi ngħidu għat-terminu bejgħ bl-imnut? Bl-Ingliż huwa retail trade, jiġifieri l-bejgħ fi kwantitajiet żgħar li normalment isir mill-ħwienet lill-konsumaturi. Min-naħa l-oħra, hemm imbagħad il-bejgħ bl-ingrossa, li bl-Ingliż jissejjaħ wholesale, jiġifieri l-bejgħ fi kwantitajiet kbar li normalment isir mill-imħażen lill-ħwienet li jbigħu bl-imnut. Żgur li f'xi diskors tal-Budget smajna bit-termini inflazzjoni jew deflazzjoni. It-terminu inflazzjoni ġeneralment jintuża għal żieda fil-medja ta' prezzijiet ta' oġġetti u servizzi li jinxtraw mill-konsumaturi, bħall-ikel, ix-xorb u l-ħwejjeġ, rappreżentata f'persentaġġ bejn perjodu u ieħor. Id-deflazzjoni, min-naħa l-oħra, hija l-oppost tal-inflazzjoni, jiġifieri tnaqqis fil-prezzijiet ġenerali. Tlaqna nisimgħu l-ewwel rokna taż-żewġ kelmiet kreditu u krettu. Mela dawn huma żewġ kelmiet li huma interessanti ħafna, waħda jidher li daħlet mill-isqalli u l-oħra daħlet mit-Taljan. Il-kelma krettu huwa min jippronunzjaw ukoll krittu. Eh, daħlet mill-isqalli krittu jew inkella kridutu, li tfisser emmnut jew inkella fdat. F'dan il-każ hija l-partiċipju passiv tal-verb kridiri, li tfisser fi stqalli ikollok il-fiduċja f'xi ħadd, tafda f'xi ħadd, temmen f'xi ħadd. Kreditu imbagħad daħlet mit-Taljan kredito, u s-sens oriġinali kien wieħed morali fit-Taljan. Isser fiduċja, stima, rispett eh, li inti kollok lejn xi ħadd, fil-fatt fit-Taljan hemm l-espressjoni avere credito, li tfisser tistma jew tafda lil xi ħadd, u bil-maqlub hemm l-espressjoni perdere credito, ġifieri titlef il-fiduċja f'xi ħadd. Fit-Taljan estendiet it-tifsira mbagħad għal sens finanzjarju. Kreditu, tajjeb, li hija bit-Taljan kredito kif għadna, u tfisser eh, dak l-ammont ta' flus li qed issellef jew inkella ma tadbih xi ħaġa lil xi ħadd u inti bħal donok qed tafdaħ Li se jħallsek lura, li se jagħtik flusek lura. Issa qed tifsira fil-Malti llum ta' dawn iż-żewġ kelmiet, krettu jew kella kreditu. Aquilina jagħti dawn iż-żewġ kelmiet f'postijiet differenti fid-dizzjonarju tiegħu Malti Ingliż, jiġifieri tihom bħala żewġ entrati differenti. Jagħti krettu u jgħid li din ġejja mill-isqalli krittu u post ieħor imbagħad jagħti kreditu u jgħid li ġejja mit-Taljan kreditu, kredito. Imma prattikament jagħti l-istess tifsira li jom it-tnejn. Minkejja li jagħti żewġ lemmi differenti, żewġ kelmiet fid-dizzjonarju tiegħu, it-tifsira li tagħhom it-tnejn bażikament hija l-istess. U t-tifsira li jagħti hija l-ewwel dik il-fiduċja li inti kollok f'xi ħadd. Allura ngħidu tilef il-krettu miegħi dak, m'għadniex nafdah, tajjeb. Jew inkella jieħu l-krettu, xi ħadd li jieħu l-krettu, xi ħadd li jħobb jidher biex jieħu l-mertu, biex jieħu l-prosetu. U t-tieni tifsira li jagħti akkolina fid-dizzjonarju tiegħu Malti Ingliż hija kredit. Imma ma jelaborax aktar minn hekk, kredit biss ġifieri tista' tkun f'sensi differenti. Erin Seracino nglott imbagħad fil-miklem Malti Jagħti t-tifsiriet kollha taħt il-kelma krettu u jispellija kere e d t u. Ġifieri ma jagħtix żewġ lemmi differenti bħala kulina, jagħti din il-lemma waħda biss, il-kelma waħda biss u jagħti tliet tifsiriet. L-ewwel tifsira li jagħti Seraċin Omlot hija l-ammont ta' flus li wieħed jislef jew idejjen lil xi ħadd bil-ħsieb li dan irid jintradlu lura. It-tieni tifsira ta' Erin hija fiduċja f'xi ħadd li inti jkollok f'xi ħadd. U t-tielet tifsira li jagħti Seraċin Omlot jgħid li hija abbinata mal-qasam tal-kummerċ u jgħid li tfisser dak il-bilanċ li inti jkollok favur in-negozju tiegħek. Qabel nisimgħu aktar tagħrif interessanti fuq dawn iż-żewġ kelmiet, xtaqt naqsam magħkom aktar termini mid-dinja tal-ekonomija. Tafu lil minġieli evada t-taxxa? L-evażjoni tat-taxxa hija attività illegali minn persuna jew entità li ma tħallasx it-taxxa dovuta skont il-liġi. Terminu ieħor li jabbli hawn min hu midħla sew tiegħu hu meta xi ħadd il-bank ikollu kont fiss. Dan it-tip ta' kont, bl-Ingliż, jissejjaħ fixed account u huwa kont bankarju ta' tfaddil li jinfetaħ għal perjodu ta' żmien stipulat, ngħidu aħna għal sena. b'rata ta' imax fissa. F'dan il-perjodu, flusek ikunu marbuta u ma tkunx tista' tmisshom. Min-naħa l-oħra mbagħad hemm il-kont kurrenti li fih id-depożitaturi ikunu jistgħu jiġbdu flushom meta jkunu komdi. Fil-lingwaġġ ekonomiku ġieli nsibu termini li fil-lingwaġġ ta' kuljum jaf ikollhom tifsira differenti. Jekk pereżempju nieħdu l-verb immatura jew in-nom maturità, fil-lingwaġġ ta' kuljum nużawhom f'sens ta' xi ħadd li jkun rabba l-għaqal jew l-esperjenza u m'għadux baħbuh. Madankollu, f'kuntest finanzjarju, il-maturità hija d-data li fiha tiskadi xi polza ta' assigurazzjoni, u din l-iskadenza Pereżempju, tobbliga lill-bank biex iħallsek lura jekk tkun investejt flusek miegħu. Bl-istess mod, it-terminu borża jew suq, fil-lingwaġġ ekonomiku, ma jirreferux għal xi boroż tal-plastik jew tal-karti. U s-suq mhuwiex dak li nixtru l-ħaxix minnu, imma sistema fejn ikun hemm interazzjoni bejn xerrejja u bejjiegħa. biex isir skambju ta' oġġetti jew servizzi permezz tal-mekkaniżmu tal-prezz. Interessanti wkoll li l-lingwaġġ finanzjarju kapaċi jnebbaħ lill-Maltin biex permezz tax-xebħ li jara fit-tifsira speċifika joħloq espressjoni ġdida permezz ta' paragun simili. Kif rajna, xi ħadd li jitlef il-krittu ma' persuna jkun kisirha għalkollox minn miegħu. Eżempju ieħor hu n-nom investiment jew il-verb investa. Jekk xi ħadd jinvesti ħinu f'xi ħaġa, ma jkunx qed jagħmel investiment monetarju li se jiġġenera xi tip ta' imgħax, imma jkun qed jagħti mill-ħin tiegħu f'xi ħaġa għal qalbu għax jaf li se jgawdi l-frott aktar 'il quddiem. Tlaqna nisimgħu lil George Farrugia ifannat aktar dwar it-termini kreditu u kredtu u nittama li ħadtu togħma ħafifa ta' kemm il-lingwaġġ finanzjarju jaf ikun interessanti.
Minkejja li ż-żewġ kelmiet, jiġifieri kredtu jew kridtu u kreditu, xi drabi jintużaw bl-istess tifsira, bħal meta ngħidu tagħti krettu lil xi ħadd jew tagħti kreditu lil xi ħadd, jiġifieri tagħti l-mertu lil xi ħadd u għalhekk jintużaw it-tnejn eh, waħdew l-oħra bl-istess tifsira. Madankollu hemm numru ta' kuntesti fejn inti jisu aktar għandna tendenza li nużaw waħda u mhux l-oħra. Per eżempju ngħidlek tilef li krettu. U ma jgħidux tilef il-kreditu normalment, anzi jekk ngħidlek tilef il-kreditu għaf li tfisser xi ħaġa oħra. Tajjeb? Eh, jew meta ngħidlek trasferiment ta' kreditu. Dal-każ ma jgħidlekx trasferiment ta' kreditu. Jew aġenziji ta' kreditu mhux aġenziji ta' krittu. Ġifieri qegħdin naraw li xi drabi dawn użawhom fl-istess kuntest imma drabi oħra nippreferu ta' għandna tendenza li nużaw waħda u mhux l-oħra. U biex l-istorja tkompli ssir aktar interessanti, illum, iżda żminijiet ġifi, ukoll użajna sellifna l-kelma mill-Ingliż credit. Tajjeb, credit eh, li normalment nużawha f'żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija l-ammont ta' flus li jkollok ngħidu aħna fil-kard tal-mobile. Ngħidlek pereżempju ma stajtx inċempillek għax ma kellix kredit fil-mobile jew qatat lil linja speċjali il-kredit. Issa però għal din it-tifsira Fil-kitba, x'aktarx nużaw imbagħad neġgħu kreditu. Ġifri jekk il-kumpanija ħad iktibli lili xi ħaġa formali, x'aktarx ma tużax kredit, imma tgħidli kreditu, pereżempju jekk jispiċċalek il-kreditu tal-kard, jew nkella tgħidli il-karta jew il-kard tal-kreditu aktar milli kredit kard, ġifieri Eh, normalment fit-taħdit ngħidu mod il-kelma mill-Ingliż kredit imma fil-kitba mbagħad nużaw kreditu, tajjeb mit-Taljan. Mbagħad anka eh, l-kredit daħlet fis-sens edukattiv. Diġà semmejniha fit-Taljan, imma aħna ma nużawx il-kelma mit-Taljan, ħadniha mill-Ingliż, hija dik l-unità li tkejjel l-ammont ta' xogħol akademiku li jagħmlu l-istudenti fil-kors jew programm ta' studju tagħhom. Ngħidlek jien naf dan eh, il-unit għandu Erba' credits, per eżempju, normalment il-credit jissarraf eh, f'sijat ta' talim, u ekwivalenti għal numru ta' sijat ta' talim, però anka f'dan il-kuntest interessanti li qed nużaw ukoll il-kelma kretti u mhux kreditu, ġevi fid-departiment tagħna l-università għal dawn it-taqsimiet studju ngħidu nużaw il-kelma kretti, ġevi ngħidlek din it-taqsima studju għandha jew tiswa żewġ kretti.